Kif spjegajnielkom il-ġimgħa li għaddiet, ħa nibdew proġett interessanti mmens qiegħed fil-workshop ta' Adrian Vella, għandna dan il-Harley WL tan-1941 u ħa nagħmlu proġett interessanti mmens. Fil-fatt, il-mutur mhuwiex fi stat ħażin għal 77 sena li għandu, biss fil-verità Adrian fit U l-idea hija li ħa nżarmawh kompletament u fil-fatt dak li għandu bżonn jitranġa, jitranġa, dak li għandu bżonn jinbidel, jinbidel u eventwalment ħa jkollna mutur spettakolari. Miegħi għandi ovvjament il-Leydien u forsi tispjegalna, naf li parlajt ħafna jien diġà, Il-proċess. Il-proċess, l-iskop illum huwa li naqilgħu il-magna minn ġol frame. Allura ħanibdew billi nżarmaw dawk l-affarijiet kollha li qegħdin madwar il-magna biex ikonna aċċess għaliha. U nkunu nistgħu noħorġuha u hekk ikonna parti integrali mill-mutur li tkun diġà żarmata minn posta. Jekk għandek sega tgħieli u jien fejn hemm affarijiet li forsi qegħdin fin-nofs naqbad. Sega m'għandix, però serraħ moħħok li idejk ħa tħammġhom illum. Tajjeb, bżejt libes għall-okkażjoni naħseb il-ġimgħa d-dieħla bil-boiler suit irid niġi mid-dehra. Tajjeb. Mela,
il-proċess biex jiżżerma l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu huwa li naqtaw il-kurrent minn mal-mutur, jiġifieri qed inżarmaw il-battery li hija l-battery box, jiena sakemm inti kont qed tagħmel introduzzjoni l-ħadd lajt il-positive. Issa għal-viti. Biex ma nitfixklux. Ġewa għal-ewwel Ma jimpurtax.
Jina nħob naħdem dis-sistema. Fi għandek dil-kaxxa, tfaw fuq dinna. Mela, għanżar maw is-sit, jena diġa ħallejt xibiti ħalli ma jkonniex. Ma dajri tinqalaw l-affarijiet. Lela, ġiġa l-axkajtom xiftit ħalli nkunu nistaw nħaffu l-proċess. Issa per eżempju, daw l aħna se nagħmlu l xejn, nerġaw nivvitawhom fil-post. Ma nafx, eventualment, per kazu sit l-istess ħatu. Sit l-istess wieħed iva.
Għalkemm il-motur huwa rigid frame. Hawnhekk għandek molla li tibqa' sejra sanna ħad isfel tal-frame.
It-tieni vit li qbad fidejja t-tieni wieħed li waqa'. Ah, kontattajt fuq il-molla. Eżatt, tal
Għalkemm huwa riġi din jaħsbu li ħajkisser l darek il-mutur, però mhux il-każ ta' għaliex din hija molla li tinżel right through. Ġifieri, ovvjament jekk tgħin inti probabbli niżluha. Tara? Fil-sit ikun qed jimmolla inti inti u su. U f'din il-kanna tibqa' niżla sa xażi ġifieri. Hawnhekk il-molla tibda minn hawnhekk u tibqa' niżla sa isfel net tax-xażi. Anzi l-affarijiet qegħdin jinqalgħu malajr.
Fej ħajkun hemm per każu biċċiet tal-krom. Sewwa.
Forsi mhux perfetti. Eżatt, pereżempju għandna case in point id-dex hawnhekk. Li mhix perfetta. M'għandix intenzjoni li nbiddilha jew jew nikromja.

Bluzu, ħajibda jirabbi daqxej patina fuq il-żeba wkoll. Kif inni dik ma nix għalfejn naqlaw għal sambat meta l-motor ikun iktar baxx naqlaw għal x'qedan waħla mal-frame x'qedan waħla mat-tank.
Biss it-tank inqala biha hemmhekk? Iva, tankiet suppost jinqala għax kull mandek boltijiet minn hawn. Għaliex tankijiet?
Għax tnejn, wieħed.
Dan huwa ma żewġ nofsijiet fejn għandek tank nofs għal petrol. u nofs għaż-żejt.
Maħdum biex jidher isu wieħed. Maħdum biex jidher isu tank wieħed. Fil-fatt kien hawn modelli bħal dan li huma WR li kienu racing models. Mhm. U x'kienu jagħmlu? Peress li kienu jitalqu fit-tul, to minimize um, fuel stops, kienu jimlew iż-żewġ tankiet bil-petrol. Il-WR ma kellux batri, kien kickstart biss. u flok il-batri kienu jagħmlu tank ta' żejt. Jina nħobb nerġa' narma l-boltijiet kif kienu illa li tiffaċilita il-ħsieb intu tarmaħ. Għal xi ħadd mhux Professjonist bħalek, jekk ħa jibda jżarma, per każu mutur, x'inhuma ċ-chances li eventwalment jerġa' jirnexxielu ipoġġi kollox flimkien? Mela. Hemm xi sekwenza, hemm xi metodoloġija li forsi jekk iżżarma. Jiena bat pereżempju mal-batri ħan nispiċċa l-batri ħan naqbad ma' sistema tal-elettriku, ħalli l-boltijiet ikunu kollha miġburin għalihom. Dik waħda. U taf x'jaffettwa wkoll? Hmm. Kemm ħajaddi żmien minn meta żarmaħ għal meta ħatarmaħ. Jekk ħatħalli ħafna żmien, iċ-ċanses huma li ħadd ninsa xi tkun għamil. Third time lucky dan ma għajdu jda. Nawlu label.
il-wiring għadu oriġinali tiegħu kif qed tara.
Hemmhekk ukoll tuża l-istess jew Ħanuża l-istess wiring, imma eh? pereżempju fejn hawn daw id-difetti ngħidilhom jien eh. li dik ġonta riċenti moderna. Ġonta riċenti dik dak il-wire kien bidel. Għal grazzja talla dawn il-wires għadek issibhom sal-lum. Ukoll. Iva.

Is-sekret tinnota l-fender ta' wara.
Diġà lus mhux ħażin. Diġà
beda jiżarma. U fil-fatt partikolari ħafna dal-fender u maqsum fin-nofs. Eżatt. Inti meta qiegħed fit-triq kull ma trid tagħmel, jekk tieħu panċer, tħol dal-bolt. U dak hawn?
U dak il-bolt.
U l-fender jola l fuq għax għandek iċ-ċappetta hemmhekk. Nistgħu niftħu jew qabel ma naqra? Ippruvaw mela. Għadha li min kien sprejjaħ qabel. Baqaddej Baqaddej biż-żeba fuq il-boltijiet. U hekk biex tirrota.
L-elettriku għaddej minnhom, ħabba l-brake lights, eccetera. Eżatt.
Issa, waqt restoration xi ħaġa li tgħinek ħafna. Mhm. Hija l-kamera. Il? Il-kamera. U tuħu għarret, għarret.
U tuħu Intu żarma.
Tiħu ritratti ħalli meta tiġi biex tarma anki tkun taf per eżempju routing tal-wires minn fejn kienu għaddejjin. Mela għek irrealizzajt li.
Hemmhekk għandek chain guard tista' tinqala. Chain guard waħla mal. Eżatt, chain guard tista' tinqala fil-verità.

produzzjoni qawwija ħafna u diġà diġà kienu qed jagħmlu numri sostanzjali ta' muturi. Biss biss fil-Forties kienu qegħdin jieħdu l-kuntratt tal-Gvern Amerikan għal muturi militari. Fil-fatt da WA kien wieħed minn muturi li jintużaw estensivament. Eżatt, WL huwa W Huwa magħruf ukoll bħala solo WL solo, għax kien joħroġ b'sit wieħed. Meta mbagħad kellhom bżonnu għall-militar, ħareġ il-WLA, li huwa WL għall-armi. Mbagħad hemm il-WLC. Li ħafna nies jirreferu għalih bħala civilian. Imma it's not, C does not stand for civilian, C stands for Canadian. So it was made for... Għas-suq Kanadiz? Għas-suq Kanadiz, for the Canadian Army. Mela, minn din il-naħa, għandha magna mikxufa sew issa. Kol ma tjonqos, is-suicide shifter. Minn din naħa nibdew naqlgħu l-primary. Il-primary hija primary drive li tgħaqqad il-magna mal-gearbox. Hawnhekk għandna l-gearbox, hawnhekk għandna l-magna. Ġi dak kollu huwa watin cover, issa naqilgħuh, naqilgħu l-air filter li huwa faċli immens biex taqilgħu ġifieri m'għandniex ħafna xogħol. Dak
component li kienu jużaw? Iva. Brass, xinu?
It's a mixture of copper

Tidur kollu ġiet nżommu minn wara. Nżommu minn hawn fil-każ naqla naqla l-primer ta' dina ma fiex xogħol. Mela hemmhekk għandek il-primer, you're right? Mhm. Issa jekk qed tinnota u hekk taraħ dak, mm. dak jekk ma' apposta biex qatter iż-żejt fuq il-katina. Mhm, allora awtomatikament meta inti ehm, ħatiqaf iż-żejt. Li jkun inġabar hawn. Li jkun inġabar hemmhekk, ħajaqa. Ġifieri. Aw drain fiha di kif. Le le le, jaqa' mill-ġemp tiegħu. Mill-ġemp, ġifieri.
Iġifiri, ninkwieta ma ta' ma jqattar żejt. Għax iġifiri spiċċa żejt. Per eżempju, dir isprofit. Mhm. Għanda daqqit ta' sega fija. Let's not cut, miex maqtuwa minna ħaz uħra. Ma hemm baqa jissega sakemm sakemm eh, forsi jagħmlu żewġ naħat ċatti tal-iskorfina. Tara l-engine number għawek. 41 hija s-sena. WL u għal-model. 4943 huwa sequential number tal-motur. Okay, għaw il-motor. Dik hi l-pressure plate, friction plate. Mm. Dak meta inti jispiċċalek il-klaċ tkun it-tiklet di kollha. So, mm-hmm. ħafna drabi tkun it-tiklet sa tal-istadju fej daw ir-rivits ikunu ikunu tiklu kollha eh. u letteralment tinqala. It comes apart. Tikkonsidra li ħarli għal dawk iż-żminijiet kienu teknoloġikament avvanzati jew jew perkażu fl-Ewropa fil-forties diġà kien hemm jien naf id-ditti Ingliżi li forsi kienu qed Naħseb illi l-progress sar konkarentli mill-żewġ kontinenti.
Tafx li l-verità li dil-parti tqarraq bik. Għax din kun għadna entużjasti u relattivament faċli. Mela, mela. Imma issa tiġi perjodu fejn kull ħaġa li qed inżarmaw faċilità. Irridu nerġgħu nsibu la posta. U narmaw.

Iva għax ħadd il-qagħda issa.
Mudell qabel dan, il-generator kien armat għattul. Tant li ċertu nis kien jirreferu għal magna, di 3 cylinder engine. Għax kien ikun isu ċilindru. Isu ċilindru, jgħu. Ma tix toħroċ? Ma nafx, issa. Għada, xie dik għandha

Eh, tajjeb, tiegħek notfa u tiegħi maħmuġin, ġifieri għal daqsxejn. Għax aljenajtek bid-diskors, hmm. għalli xogħol tagħmlu inti.
Isma', l-ewwel parti tal-esperjenza kienet pożittiva immens. Ehm, ovvjament, eh, ġderlek, kif kif kif issa li qed tara l-istruttura mingħajr il-magna fil-post.
Ovvjament il-frame qiegħed f'kundizzjoni tajba. U dak kienet biċċa u ġieħ ta' ras. Mhm. Ġri kull manna bżonn ninduru ftit. Il-bqija, l-affarijiet l-oħra rridu nduruhom, pereżempju l-gearbox kif qed tara għandha ħafna żejt ħireġ minna, mhm. issa naqbdu biċċa biċċa. Component component. U nibdew nduruhom bil-mod.